Häerzlech wëllkomm zréck bei engem nei Episode vu Kaméidi, Luxembourg's finest metal podcast mam Gilles a mam Pit. Gudde Moie Gilles, wéi Gudde geet et Moie der? Pit, deen eenzegen, dee beschten, deen allerbeschte Pit.

Souvill zu eiser Love Story. Wëllkomm Wëllkomm zréck. Wat leeft haut? Mir sinn haut hei, mir schwätzen haut rëm iwwer iwwer Genren, iwwer Zerstéierung, iwwer Genre. Lescht Kéier hat mir iwwer de Metalcore geschwat, haut schwätze mer iwwer säi béise Brudder.

Monumental scho bal. Et et kléngt scho brutal, muss ech soen. Jo, jo, jo, jo. Dat ass och, mengen ech, genau dat, wat dee Genre do, jo, am Fong ass dat dat Wuert, mat deem s de dee Genre an enger Kéier beschreiwe kanns. Dat ass einfach brutal. Genau, genau, genau. Jo, jo, dat ass am Fong bal soss näischt wéi dat, ëm éierlech ze sinn. Jo, mee dat ass awer. 't ass jo och dat Bescht aus deenen zwou Welten, ne? Wéi de Pit jo gesot huet, mir hu virdru Metalcore gemeet, mir hunn och schonn Deathcore, pardon, net Deathcore, Death Metal gemeet. Do huet dann de Monsieur Death Metal an d'Madame Metalcore oder ëmgedréint an geduet, Hm, mir concipéieren elo e Kand. An dat Kand war dee schlëmmste Feeler, wou se jee gemeet hunn. An do ass Deathcore dobäi erauskomm. An dat war warscheinlech dat schwéier erzéiltbaarste Kand, wat se jee haten. Ja, ja, ja, ja. dat nie wollt follegen, wat ëmmer just äh, soubal d'Mamm oder de Papes gesot huet, sinn der direkt an d'Maul ginn mat äh, Fistflying an nëmme sou. Dat ass Deathcore. War och selwech wéi de Metalcore, wat äh, vun der Metal-Zeen ni gutt ugesi ginn, zumools Nee. am Ufank. Ech schwätze lo Mëtt Mëtt 2000er, Ufanks 2000er bis. Äh, bis, bis Ende 2000 dann lass mal so da fast ja. die, die göllen Ära lass mal so ja, wo alles ein bisschen so sing Formen Formen voilà, geholt voilà. wo sich ein bisschen von dem Death metal distanziert tun also distanziert äh, die, die gut Sache vom Death metal matt op de Wee geholt und für dann so richtig dekadent ja, Sachen ja. zu machen ne? Ja, ja. Oder deelweis hunn d'Bands dono och dann nach hiren, hiren eegene Sound entdeckt. Sou, mee dorop komme mer alles ze schwätzen. Absolut. Wéi gesot, dat ass e Genre, deen ass selwecht wéi de Metalcore och aus der Hardcore-Zeen entstanen. Awer do hu sech dann nach sou Stécker erausgezunn aus, aus der Death-Metal-Zeen, eeben haaptsächlech aus der.

Zu där Zäit, Ufank den Zweedausender, Mëtt Zweedausender esou, Bands hu mir och deelweis verfollegt hunn, vill Bands wou mer kucke waren, gell. An dass Deathcore ass fir mech perséinlech esou eppes wéi den, also an deem selwechte Status wéi den New Metal, dat ass méi nostalgesch fir mech, wéi dass ech elo nach soen, ech ginn op Deathcore Sich, well D'Devcore huet och verschidde sou Welle gehat. Aktuell ass och rëm eng richteg Devcore Well duerch d'Metalmusek also am gaangen, mat rëm ganz Koup Bands déi s de laang neméi héieren hues oder nei Bands an jo. Wat war dann fir dech deng éischt Begeegnung mat Devcore gewiescht? Weess de dat nach? Absolut, du hues mir Suicide Silence gewisen. Bist du secher? Ja. Ech hat gemengt ech hat Ah nee, nee dat waars net du. Pardon, pardon, pardon. Ja, voilà, nee, dat voilà, waars voilà. net du, dat war ah jo, deet mer scusi. Dat war den de Ken. De Ken hat mir an den ah. Erik zu der Zäit den och een e Bekannten aus der Zäit eben, den hat mir woa lauschter dat, dat ass absolute Wahnsinn an dat war dat war Suicide Silence vum äh, ich menge vum echten an an Anzelt oder so wie dat Lied heescht, wis du genau.

Wéi déi spillen deelweis wierklech just op deenen éischten zwou Säite gell. An dat kléngt, kléngt einfach gäil. Ja, ja heiansdo kommen eppes bësse Melodesches dran. Ich Ja, ja, also- bedéngen sech och so ass der ass der At the Gates 10 hun se dann so bëssen Ja. ja. Riffs mat erabruecht gehabt fir e Minimum vu Melodie Ja, oder dann ranzebringen. hast De du, gréissten ja. Deel sinn da wirklich so äh, am- zumools d'Ufankszäit was wirklich so déi Jo, déi éischt zwee Säiten, wéi s de sees, ne? Jo, an ech ka mech och genau un dee Video, well ech hat am Fong net elo, datt ech gelauschtert hunn, ech hu mir de Videoclip gekuckt, do gouf et en Music-Videoclip vun deem Lidd. An den de Mitch, gell, deen huet alles zerstéiert op der Bühn, gell, déi Präsenz an dat, dat war. Ech mengen dat war och deelweis prägend fir vill lëtzebuergesch Bands zu där Zäit, déi net déi probéiert hunn zum Deel Saachen net nozeamen, mee sech wierklech vun dovun inspiréieren ze loossen, sou An Apple a Day, weess de, dat war Blackout Beauty, Blackout Beauty, jo jo jo. An bon, aktuell muss ech der ganz éierlech soen, fält mer elo net nach eng Deathcore Band aus Lëtzebuerg an. Wou elo konkret esou maache wéi deemools, gell? Jo, zemools aktuell ass do, also mir fält do och wierklech näischt. Ech wëll net soen, datt et elo keng gëtt, awer et fält do wierklech keng an, muss ech soen. Also wann et eng gëtt, also lauschteren no, Dir wësst, wou Der eis fannt, ne? Mir sinn interesséiert. Jo, kënnt Dir Iech gären hei mellen, mir sinn ëmmer fir en Ouer do. Jo. An, an eben, ech menge wat, wat all drëm, wéi sou ech den, äh, den, äh, den äh, New Metal verglach gehat hunn. Ech menge mat New Metal ha, hat, sinn ech mat Korn grouss ginn an sou. A Korn huet zu deem Zäitpunkt schonn, dat war eng vun den éischte Bands, wou ech gesinn hu wou mat siwen, siwesäitege Gittar spille, gell. Ja, ja, an och schonn op Dropsy, äh, ja, gestëmmt bon, war. Sou. Nach, nach méi déif, nach méi déif. An, an elo, bon, elo schwätze mer vun, vun Drop G, gell. Ja, ja. op ja. siwe oder aacht, néng Säite, gell,

Awer ja, hat nach crazy ni die Bands ja, ja, ja. Ja, da, an eben de Schrëftzug do hues doch an bësse mi äh, äh, an anderen Fläschen wéi just dem Black Metal wusste deelweis näicht ganz lese waren Defco Band so wat der hell steet du ge ich kenne kle ja, ja, ja, ja, ja, das so ein Trademark den dazu geheiert ja. ja. um ja. Band ni hun äh, ich kann mich erinnern ich mein, aller ich Begegnung war och durch Stöch Do has mer den Debutalbum vun Bring Me The Horizon gewisen gehat. Ah jo, jo wéi se nach gutt waren. War Count Your Blessings mengen ech, ech mengen Count Your Blessings huet et geheescht. Jo dat war, fir déi déi dat net wëssen, haut sinn se eng eng eng eng vun den bekanntsten Bands dobaussen, soen ech elo mol, also kommerziell. Vun kommerzielle Siicht gesinn awer sinn als eng brutal Deathcore Band ugefaangen an hiren éischten Album dee war och zimlech gutt a zimlech wëll gewiescht gell an ech hat mech do direkt an den de Genre verléift gehat ne an ech ka mech och nach un dat een dat Lidd Job for a Cowboy ah ok yeah yeah Entombment for a Machine vun hirer alleréischter EP, Doom huet déi geheescht. Sou gäil! Dat war och déi éischt Kéier, wou ech Pixqueals héieren hunn als Gesangstechnik. Wéi erkläers de engem, deen net weess, wat Pixqueals ass, wéi erkläers de dat? Dat kléngt wéi e Schwäin, wat grunzt. Mee wat grunzt, wann et fortleeft? Virum Metzler heescht dat, gell? Jo, oder wann et selwer e Metzler wëll ëmbréngen. Aus Freed. So. Genau. Ja, das, nee, das, das, das schon irgendwo verstehen ich aber auch so, also ich will nicht so, dass ich mal d'accord sind, mais verschiedene Elitisten an dann auch eben auch Genre definieren, Sachen wie den Heavy Metal oder so, dass Fans von dem Genre mit Deathcore nicht können aufhängen, kann ich verstehen, weil du hast wirklich ein, du hast nicht mehr aus sich, was, was irgendwie unnäherungsweise und das könnt. wat wat mir als Klassiker empfannen. Defcor ass ass wirklich äh, ja wie du gesot hues huet Ende 90er Ufang 2000er war dat un sou an du ass och Dichen net run lo geréckelt ginn der probéiert méi méi melodiéis oder sou dat war einfach äh, fäicht an d'Gesiit gell. An ja, das jo deelweis ja. deelweis haut nach esou ne oh, mat, mat, mat, mat den neue Bands, den grosse Bands lo äh, wie Lorna Shore, wo jo mëttlerweil Kinneke si vum Returned äh, Deathcore gell. Dann definitiv so ja. ja. Also, de, de Héichpunkt vu der 10 dat war wirklich so soll mal tschen 2005 van 2010 kannst du bald so so ja. bis 2012 vielleicht so nach mat war wirklich so Zeit vun den

Och Slaughter to Prevail ganz wichteg yeah, aus yeah, Russland yeah. den Alex Terrible se brutale Gesang yeah, yeah. Äh, hat och Demolition herausbrucht gehabt dat Lied an du no war den effektiv London Shaw die zwar schon vier drunner schon gut 10 Joer dabei waren mm -hmm. die dann aber ihrer ähm, to the Hellfire aber dem Blitzer mat der ultra brutale Breakdown zum Schluss ja, ja. Äh, ich mein, dat huet jo ja explodéiert op Youtube an duno och op TikTok soweit ich matkrit hun. Ja Ech denken dat huet ze deelweis och dommer ze dinn, well äh, net net well Lorna Shaw Lorna Shaw ass méi och ähm, wéi Meer Mëtt den 2000er wär do Social Media so präsent wéi haut, wär dat wahrscheinlech mi nach vläit méi grouss ginn. Mat Reaction Videos an sou. Ech mengen deelweis sinn si ganz vill Leit déi op Videos reacten sou e Katalyst fir dass sou eppes op eemol sou buff ultra boomt ne. An do do fällt mir elo nach zum Beispill jo Mental Cruelty an, bon déi hat elo leider e bësse méi gedeessemt mat Band Members wou iergendwéi ebe eng eng Hannerstory war. Bon do kann ech elo hei net ganz vill dozou soen well ech et selwer net weess mee mee jo. Mee déi sinn och erëm zréck mat engem neie Sänger, ne? Déi sinn zréck mat engem neie Sänger, ja. Metal Kulti. An deen fannen ech och zimlech gutt, ne? Ja. Ech fannen déi nei Saache vun hinnen fannen ech zimlech interessant. Mee, bah, ech war ëmmer éischter méi en, keng Ahnung, ech sinn ëmmer Oceano noge, noge, nogelaf, well, Ja. well déi nach aneschters waren. Souguer Differenzen, weess de, am Deathcore kéints de soen, ok, kléngt alles d'selwecht. Dat ass natierlech net de Fall, mee et ginn ëmmer Parallellen. An ech hunn d'Gefill gehat, dass Oceano sech ëmmer. distanzéiert huet esou e bëssen an deem wat se man an dunn ass eben Lorna Shore komm mat där ganzer massiver Orchestratioun hannendrun an deenen deelweis jo einfach schéine Melodien weess an dat dat dass d'Leit op esou eppes opmierksam ginn verstinn ech absolut gell. Jo jo jo jo se haten jo och virdrun emmer Problemer gehat mat hirem Sänger virdrun den CJ McCreery jo do war jo och eng ähnlech Geschicht gelaf. Wéi mer am Sänger vu Metal Cruelty do fir hunn sech vun him getrennt gehat an elo ass den Will Ramos eben Sänger bei hinnen an ech mengen hien ass och een, en ass jonk, en ass awer och extrem charismatesch, e kënnt immens gutt riwwer iwwer der Kamera an am Gesang, en huet supergäil Techniken. Dat muss en him loossen, gell? An ech gënnen hinnen dat. Ech gënnen der Band wierklech hiren Erfolleg de Moment. An ech denken, wann déi elo weidermaachen, datt se op hirem nächsten Album erëm eng Kéier sech erweidert hunn. Kann ech mir gutt virstellen. Ech ka mer dat scho virstellen. Ech géing esouguer esou wäit goen an einfach soen, wat vläicht vill Leit denken oder hoffen, Jo, de Mitch Lacker ass, wat war et, 2012 mengen ech ass hien verstuerwen an engem Autosaccident. Hien ass. De Mitch Lacker vun eiser Zäit an hien ass, ech wëll net soen d'Reincarnatioun, mee hien huet dat dee ganzen, dat, ech weess net, dat wat Suicide Silence ausgemeet huet, dat gesinn ech och an hinnen, zumindest am Gesang. Datt et elo punkto Riffage an esou a punkto Musek selwer net esou dat ass wéi Lorna Shore, mee ech hunn d'Gefill, datt hien en, en gudden en Ierwen ass fir dat wat wat den Mitch Lacker gemeet huet an hien huet dat jo nach eng Kéier ausgebaut. Ech mengen deen deen säin Organ dat ass jo net normal gell wat do erauskënnt gell. Et kommen Dämonen mat eraus vun engem. Jo jo jo deen wann dee kratzt da geet d'Dier zur Hell op gell.

Frënn vun der Extreme Metal Zeen, wann déi soen, ah jo, nee, Deathcore, vergiess et. Ech muss einfach soen, dat huet sech mat dem Laf vun der Zäit och geännert. Haut sinn vill méi, soen ech mol, Oldschool Metaler, déi Deathcore akzeptéiert hunn als e Metal-Genre. An ech mengen. Wéini war et? Ech mengen lescht Joer oder virlescht Joer war Cannibal Corpse op Tour zesumme mat Whitechapel an Shadow of Intent, na zwou Deathcore Bands gell, an alleng dat weist schonn datt sech dat, dat huet sech einfach zesumme veraarbecht sou ne. Wat mir och opgefall ass, wann s de kucks déi OG Bands, na déi fréier, d'Zeen war immens chaotesch, d'Musek war immens chaotesch. verréckt duerchgeknallt äh net ëmmer gutt produzéiert awer dat huet och de Charme ausgemaach esou bëssen ne a wann s de d'Szenen haut kucks dat ass komplett aneschters gell et kann ee soen den Defco ass erwuesse ginn awer d'Fans sinn mengen ech och mat e bëssen erwuesse ginn se jo keng ah ech hat eng Kéier eppes gelies dat ass och schonn eng Zäitchen hier wou een eng Kéier an engem ech mengen et war metal.de Wéi hie gesot huet, den Deathcore ass den hipster Cousin vum Death Metal. An ech versti wat en domat mengt. Jo, jo, jo. Et ass, et ass, et ass, also zemools elo, wéi s du sees, et ass super besser produzéiert wéi, natierlech, d'Produktioune sinn och ëmmer besser ginn an Bei egal wat fir engen, egal wat fir enge Bands. An d'Moyene sinn och méi ginn. Ech mengen d'Leit leeën einfach méi Wäert och drop. Dat huet zwar, denken ech, och deelweis domat ze dinn, an dat ass jo och e Genre wou mer, bon, nach net ganz vill kéinten driwwer zielen, well de Modern Metal, wéi et jo haut genannt gëtt, ech mengen, ech perséinlech maachen do den Ënnerscheed, Heavy Metal, ass d'Gebuertsstonn a mëttlerweil befanne mer eis an der Phas, wou de moderne Metal einfach d'Wuert ja. ass, wou ja, du och ja. dann den aktuellen Deathcore definitiv äh, muss drasetzen oder dann all erëm äh, Metalcore Sache wo awer net Metalcore sinn mir wo sech einfach modern Metal well das dat Architect Spiritbox no. so Sache wie dat wo no. deelweis och ähm, ich will zu du Schul sinn me zum Deel du zu beidroen dass Defcore dann kann so groß gi wie Lana Schorgel.

Mä jo, ech perséinlech si lo een, wou wierklech net, ech wëll net sou reegelméisseg Deathcore lauschtert, mee ech hunn zwar och d'Tendenz dozou, lei-, muss ech soen, aus och iergendwou, wat schued ass, ech ginn ëmmer bei, bei déi bësse méi eeler Saachen zeréck. Ech si lo, ech weess, datt et eng Mass, eng Mass nei Deathcore-Bands dobaussen, dobausse gëtt an iergendwéi ginn ech awer dann entweder bei Wierklech déi OG Saachen, wéi s du sees, oder oder eben Pain Remains vu Lorna Shore oder jo Oceano, Mental Cruelty, esou Saache wéi dat. Mee ech di mech schwéier nei mat mat mei nei neie Saachen, well ech iergendwéi ëmmer esou eng eng gewëssen Angscht hunn, esou ah ass ass dat elo, soll dat elo besser sinn, soll dat elo aneschters sinn, weess de esou, gell. Ja, da muss du mat dir awer selwer ausmaachen. Ech mengen mir fält schon op, wann du eppes anesches klengt oder ech well net sou de besser effer äh, anesch ass oder effer rausstécht. Ech siche schon heiansdo do sou bëssen de duerch, well et Neies gëtt. Mhm. Ähm, ja, schon fënn den awer heiansdo nach ëmmer schmackhaft Saachen um mhm. Deathcore. Also ja. Ja. net ofgeneigt ëmmer Neies ze sichen. Ja. Oder vläit hunn ech éischer falsch ausgedréckt, also dass éischte suen. So Iergendwou weess ech am Viraus schonn, wéi et kléngt, an deelweils léisst mäin Ouer net zou, nei Saachen, och wann nei Saachen dra sinn, nei Saachen einfach ze lauschteren, well ech mer soen, Hm, nee, ok, dat do kléngt wéi keng Anung wat. An da klicken ech op dat nächst Lidd an dann esou, Ah jo, hu mer schonn zwanzeg Mol héieren. Dofir, mee bon, ech war ëmmer e bëssen deen, wou e bësse sech distanzéiert huet vun. Vun eben deem, an dat do ass jo definitiv eng Form vun Extreme Metal, gell? Mä ech sinn éischer méi de melodiéisen Typs. Dofir hunn ech och zum Deel Lorna Shore mëttlerweil vill léiwer wéi vill aner Saachen, wou ech elo nach virun enger, keng Anung, fënnef, sechs Joer gelauschtert hätt, gell? Ja, ja, ja, ja, ok, ok. Jo, nee, verstinn ech och. Verstinn ech och. A lo wësse mer näischt méi ze soen. Ech hunn effektiv och de Fuedem verluer. Ech hat nach déi vill Saachen am Kapp, déi ech wollt soen, ech hunn se elo alleguer vergiess. Dat ass net schlëmm. Mir sinn hei, fir Feeler ze maachen. Si kommen bestëmmt nach no. Dat gehéiert. Si kommen bestëmmt nach no. Dat, dat gehéiert dozou. Ee Kritikpunkt, wou ech och selwer hunn un Defqor 10, dat ass, wéi s du et elo erwähnt hues, Oft kléngt villes d'selwecht. Dat war och domols de Problem gewiescht, sou ab den 2010 er. Esou, du has esou eng Mass vu Bands gehat, gell? Ja, et war einfach, jo. An villes hunn, hunn probéiert an Suicide an an hei an do ze kopéieren an waren awer och ni esou dru komm an et ass langweileg ginn. Et ass einfach langweileg ginn an ech hoffen, datt dat elo net nach eng Kéier geschitt, obwuel ech mer et kéint virstellen, datt et kéint geschéien. dat einfach ja. repetitiv gëtt alles so, ne? Ja ech, ech man do deck oft de Verglach mat Bands, well ech aktuell se se Situatioune feststellen, well ech mech aktuell total am, am Tech Death Metal ophalen gell. Okay. Um, Ja et ginn ganze Koup vill technesch Bands dobausen, déi aus dem Death Metal Genre sinn. A wann ze bis deng Ech wënschen mer unbedéngt dat dat en Trio Infernale fonnt huet esou ewéi jo ech nennen se einfach elo ewéi Infeary oder dann jo Archspire oder esou Saache ewéi dat. Alles wat dono kënnt ass esou jo et ass gutt mee et ass et ass net vill aneschters an dat do sinn ech elo aktuell an ech mengen dat ass bei all Genre hues de esou Situatiounen natierlech. Mä dann hues de dann och all puer x Joer ass dann eng Band ebe wéi Waylon a Shore, déi dann esou e bëssen esou, hm, wat ass, solle mer do Orchester dra man? Obwuel ech och muss soen, datt Mental Cruelty dat och scho virdru gemeet huet, mä et ass halt net esou gutt produzéiert. An Carnifex och scho nach vill méi fréi, jo. Déi haten och jo dee blacken Death Metal ugefaange gehat. Ech weess net op si déi éischt waren, awer si waren zimlech, si hu vill méch zimlech fréi ugefaangen domadder ne. Ja ja ja. Lorna hunn jo och vill vill Black Whiffs dran. Jo jo jo jo, ech mengen dat ass scho bal den Trademark vum soen ech mol vum New Age Deathcore ass ass eben déi déi déi yeah. extrem Schnellegkeet, äh, gitt gitt Black Metaleg kind of stuff an sou. An äh, jo jo, Carnifex war Jo war e bësse sech vläit souguer nach méi distanzéiert wéi Oceano, well well se ëmmer sou deen dee schwaarzen Unhang do haten an och deelweils textlech gesinn. Ech mengen an den Texter beim Deathcore geet et gewéinlech ëm hei ass däi Gesiit an hei ass meng Fauscht, wéi oft kann ech kann ech drop schloen? Et war ëmmer oft zimlech vill gore, fraefeindlech Saachen dran. Jo leider schonn, jo. Ja dat ass natierlech ja, ja dat ass e groussen negative Punkt gell. Ja ja dat muss een net hunn. Äh, Dorenner gesäit een och, datt den Deathcore erwuesse ginn ass, well haut oh, ass awer schon bëssen aner Thema méi ich fan net so sozialkritesch Thema awer so so Problemer mat perséinlech Problemer, psychologisch yeah, yeah. Problemer, awer ze selwer méi philosophesch Themen och gell. Also mege schon de Jean ass mat den mat de Musiker so bëssen grouss ginn erwuesse ginn. Yeah. Ja, dat stëmmt schon. Nee, das, das, also, das, das, ja. Ja. Das, das, das, das bist schön just wie gesagt, bei, bei van Defco cooks Deelweils muss ech persönlich so gehen weil du kannst du Deelweil wann du kein Buch hues oder also Bichelchen net dabei hues oder net kannst op Internet gucken wat den überhaupt du senkt. Hues de souwisou keng Ahnung, well du kanns et, sorry, du kanns et net novollzéien. An Ja. dann bass et halt liese gaangen an da wars de halt déck op der Féier so, oh, hm, Ja, ja, gutt. ja, mee dat Du ass, däerfst och, ja, da däerfst och 90 Prozent vu Black Metal Bands net lauschteren. Ne? dat ass et, dat ass et, ne, an, äh, ja. Mee ja, Dat ass, äh, dat ass allgemeng e Problem bei extrem Musek. Awer ech muss och säin ze soen, et stéiert mech net, wann ech Texter net liesen. Wann ech eng Band wierklech extrem, extrem gären hunn, da ginn ech Texter och liese, gell. ja, Mee ech mengen et geet haaptsächlech wann cool. Wanns de Deathcore wëlls lauschteren oder Loscht hues esou oh esou wanns de duerch deng Lëscht gees, bass am Auto, bass gestresst, gees de duerch deng Lëscht an dann kënnt da esou Saache wéi, ech soll emol a menger Lëscht ginn se dann esou ausgesinn hu, oh da kënnt Blind Guardian, da kënnt Deafheaven, da kënnt dat an dat an da kënnt iergendwann esou eng Kéier esou jo

D'Läit wëssen dat ech e Fan vun extremer extremer Musek sinn, extreme Metal sinn. Ech hunn Deathcore gär. Ech lauschteren et net déi ganzen Zäit. Ech lauschteren et heiansdo sou phaseweis, wou ech ganz vill lauschteren an dann maachen ech einfach och emol eng Paus an distanzéieren mech mol sou e bëssen dovunner an dann kommen ech rëm iergendwann erëm zréck wann ech Bock hunn. Awer allgemeng drout ech de Genre awer och e bëssen am Häerzen an et huet och sou nostalgesche Grënn, well ech och eben un d'Ufanks 2000er wou mir zwee och op vill op tonne Concerte waren déi Zäit, also ech war mega vill Concerte gewiescht, war eng gäil Zäit gewiescht, war eng gäil Zäit, et war vill gäil Musek do komm an bon ech menge fir déi dobaussen Deathcore muss een muss ee fir sech fannen an alt erëm muss een op och heiansdo en oppent Ouer hunn fir vläit ze soen esou, jo ok. Ech kann där Saach do eng Chance ginn. Ech muss där Saach och eng Chance ginn, well ech net alles kann an dat selwecht Dëppe geheien. An ech mengen, do ass d'AFCOR definitiv e Beispill à part, wou s de sees, jo, dass dass vläit eng vun deenen extremste Forme vu moderner Musek, wou nach do ass. An aktuell ass se gutt, also géing ech se elo lauschtere. Ja zumools lo wou se erëm wou se erëms réck ass ne? Ja, ja, FK ass back absolut. baby an ech mein dovunner kann ee profitéieren, soll een och profitéieren. Du Yes. weess wéi laang et unhält. Dat wësse mer net. Dat ass ewéi eis Gesondheet. Duerfir bleift gesond. Profitéiert ja. Majo. Jo.